Maal ani koo gaafa na ladde koo akkasumatti nuuf arge. Wanta fanaalti. An siitamuun fayyadamii laashii. Maa kuni koo siis.
Natti maqa.
Daawun inni dibatti maqa. Nokkata zim jettee laaltu. Sinatti maqaati isheen. Xiqqoo ishii tulanii tulanii tulaniitu innoo xiqqoo ishii uffata hin deemne alas mallatti nyaata jalqabu malee hin jedhanii jeeteedha. Agabuma keessa gara haadha kee keessa gaafa turte. Aannan bichaa dhugda akka. Aannanii eessaa immoo siif siif fidu aannan. Eessaa sii fidu?
Sii elmu kaa. Sisii ilmu eessaa ilmu?
Jabbii keessa. Jabbii keessa.
Hatamma gaafa garaa dhakee keessa turte hammam faa keessa ree? Ammoo kanaan gaa. Sobdee beektaa?
Sobdee beektaa? Eh.
Badaa badaan soban. Ay, Gaafa sobdu sobdu moo maal maal faa nama sobdu? Maal fa'i nama sobda? Eh. Ani geela ani geela jedheen namatti sobe sobee sobee bakka akkas akkas jedhe jedheen jedheen sobe malee sobe sobe dhiise Dhiiste- Maaliif dhiiste?
maaliif dhiiste Mm.
sobe noositti bale Mm. amma guddaa tuutti soba duukutuu fi Amma kanaaf sobi sirrii miti kaa. yanka Daa'imman akka kee fa'aa immoo waa'ee sobaa fa'aa maal gorsita? ani daa'imman soba keessa.
Filataan mana kam jira?

Hudduu kee.
Hey, kana malee hin beeku kun tortorri gandaa ichaa dhufee. Bagaan tortoree deeme.
Manji. Bukoo.
Atuu bukoo. Ye bukoo lijiin naachu. Te.
Sabu kee. Ani kan jedhu. Ii. Homaa kana malee hin beektu timaatim. Tik. Afur jaallaa. Dhaattuu rabbi akkana si godhe. Kootiin narratti tarsa'e malee miilan na tarsa'e haadha raawa. Ganaa nafseen keessa tarsa'a. Amma gaafa fuutu eenyuun fuuta reeti? Eenyuun fuuta? Waaqa beeka. Maal waaqa beeka maal ofii ilaallattee fuutanii?
Ishee jimbiidhe. Natti hin barbaanne.
Ati immoo otoo sitti hin himee hin gaaffattati. Eh? Asiif hin gaaffatta kan hin maafu. Maaliifin immoo yeella?
Yeelladha. Eh? Nama keessa hin taphatu. Fuudhuun qaroofta. Eh? Waliin goshi gaheela. Ati na go- na dongorsiisuu nan da- hin dandeessu ishii. Nan danda'attee akkaan eh, na goyyomsuufi. Eh? Naa godhan si fashi nu goyyomsu takka hin dubbatu. Ammoo Dhiira taanaan nu goyyomsu. Ati dhiira taanaan nu goyyomsu. gaafas dhufte eessarra baate dhufte. Eessarra baate dhufte. Waaqa beekaa maal taate? Karumarra dhufte iyyuu moo Kaluma salaata waaqan nu barsiisa malee ofii ballaale. keessa jira inni argite TV keessatti argite sun.

Daandii baay'ina deemta. Waaqayyoo malkita. Waan saffallisaa fagoo fagoo fagoo guddaa mana deemte waaqal guddaati. Akkam safara sana ibsaan faa bishaan faa jira safara isaa sana. Saffallisaa sana jila
Ibsaa si ibsaa inni sin jiru achi. Wa- waaqan nama ibsa malee eh, u- n- naman m- maabilaatesh eh, waaqaa fi nama qaxxala ammoo ofiisaa qaxxala sanatti mira. Ahaa. Sitti beera.
Waaqa qaxxala moo namatti isaa qaxxala Maal ani kosa wallaalee ibsaa qabaan nan siin jedhe iyyuu. isaan qaba.
Eh.

Taasisa nyaata hojjechuu dhiiste ji'a tokko miti waggaa fayyadamti.
Abin Giroaz Wangala to this is Maatiyoos funny. digdamii saddeet kudha saddeet Iyyasuus immoo gara isaaniititti dhiyaate gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irrattis anaaf kennameera. Ameen. Akkana tana maal jechuudha mee tana naa himaa jiran. Maal na bar waa barsiisu jiru moo

Gartee sexual amna sexual saalqunna warra jechuun isaa waa'ee bar yoo lallabe herreega takka ida'u digdamii saddeet uuu yoo jee maskoota dhabe namni jala taa'u hin jiru. Ustaas ijoolleen rifatanii iyyuu baqatanii ree yeroos. No no no hadiraa isin itti dabalan maal maqaa maqaa yesu maqaa yesuutiin jedhee bara akka itti lafa raara dhageen jedhe ee namni waan raakata bachuu hin danda'u an dhugaa sanumaan naa galuu dide jedhan. Abu Mu'aaz

nyaata jalqabu malee hin jedhanii geeteete. Agabuma kee daree magaraa haadha kee keessaa gaafa turte. Aannan bichaa dhudda akka. Aannanii eessaa immoo sii gifuu sii fidu aannan. Eessaa sii fidu?
Sii elmuka. Sisii ilmu eessaa ilmu Dabbi keessa.
jabbii keessaa. Hatamma gaafa gara haadha kee keessa turte hammam faa geessare? Amma kanaan gaa. Sobdee beektaa?
Sabdee beektaa? Eh.
Badaa badaan soba. Ay, Gaafa sobdu sobdu moo maal maal fa'aa nama sobdu? Maal fa'iin nama sobda? Algeela algeela jedheen. Sobe sobe bakka akkas akkas jedhe jedheen jedheen soba malee. Sobe sobe dhiisan. Dhiiste maaliif dhiiste?
Maaliif dhiiste?
Sabni hoositti bale amma guddaa tuutti soba duukutuufi. Amma kanaaf sobi sirrii miti kaa. Hin Daa'imman akka kee faamoo waa'ee sobaa faa maal gorsita? Ani daa'imman